Nula retheihin a rukin a lo hmangaih a, mahse, Mila rawh rawn nih hnuah amah zawkin a duh thu a hrilh ta. Hmeichhia hausa tak pakhat hian a make-up artist rawn thleng tur chu a nghah rei tawh em avangin, Dawra thawknula chu a mi nghah lai mek ai awh tawh tana sawmin makeup lo hnaihsak mai turin a ti ta nge nge a, hemi tum hian chu nula chuan a kut a tihfai hmasak tur thu sawi hmasahin hei tak hi he hmeichhe ho salawm zawng tak lo niin nula chu danglam a tih thu a sawi chhuak hial bawk. Chumi hnuah nula chuan mi hausa nu mitmeng mawi tak chu a fak zui lehnghal a, Hei hian mi hausa nu chu a ti hlim hle. A tawpa tawpa an senior makeup artist Choi Jin-ju chu rawn thlengin a hna chu chhunzawm a rawn tum ta a. Mahse mi hausa nu chuan chu nula chu phut tlatin a makeup chu hnawihzawm tir a duh thu a sawi a. Jin-ju chu a hau zui hrep bawk. Makeup a hnawih zawhsak hnuah chuan mi hausa nu chu a lungawi hle a. Nula hnenah lawmthu silin a kalsan ta a ni. Mahse Jinju erawh a lawm lo kher mai. Nula chu a kap zui salh salh a, a client te a chhuhsak leh a nih chuan ban a nih tur thuin a vo zui hmak bawk. He nula inngaitawm tak mai hi Ah Jong-ha a ni a, Milar Sa Hee Jun a fan ruk kawl a ni nghe nghe. A beidawn leh a lung ngaihchang apiangin a phone a Sa Hee Jun a thlak chu a thlir thin a ni. A thawhpui pakhat chu a bulah rawn kalin a rawn thlamuan a. A tuk mek Fashion Week awm tura Choi Jin-ju chu a kal dawn thu leh chutah chuan Sai Hee-jun pawh a tel ve dawn thu a rawn hrilh a, an store manager chuan kal ve turin Jiang Ha chu a fuih phur thiam hle. Mahse a Jong Ha chuan khuanu ruata nih chuan a kal ve mai tur thuin a chhang thung. An ban hma deuhin an dawr hotunu chuan a Jong Ha hnenah chuan a tuka Fashion Week-a Choi Jin-ju-i chu zui ve duh leh duh loh a zawt ta hlauh mai le. A Jongha chuan lawm takin a pawm nghal a, a thawhpui te nen chuan khuanu ruat liau liau anih ringin an hlim tlang hle. Chumi zan chuan A Jongha chuan a computer ah Sai Hijuna thlalak chu hmangaih hmel takin a thlir vawng vawng a, a hmai chhan ngei ah, I fan ka ni a, ka thlawp tlat zel ang che tih a hrilh tur ang ten a suangtuah vel a ni. A tukah chuan Fashion Week neina hmunah Jung Ha chuan a milar duh em em. Hei June chu a hmu ta ngei a, a zam em avang leh biak tan dan tur a hriat lo vangin thumal tlem te bak a kar tangin a ri chhuak thei lo. A hna zawh dawn che pah Hei June-a thian pau Un Hei Yaw chuan A hmuiah engmah a hnawih lo tih inhriain Jongha hnenah puihna a ngen a. Choi Jin-jui'n a client te khawihsak lo tura a vo tawhna kha hre chhuakin Jongha chu a tim deuh a, a hnial ta zawk a ni. Hei hi sai hian Jun chuan lo hmuhin a rawn inrawlh a, a thianpa chu pui turin An Junha chu a ngen ve ta. Nula fel tak An Junha chuan an dawr hming chhiat phah a hlo vangin hreh tak chungin a remti ta hram a ni. An pathum chuan hlim takin an ti ti hau a, mahse Choi Jin-ju chu a rawn let lehin Arjun han a client te a lo khawihsak leh chu a rawn hmu ta thut mai le. Sai Hya-jun leh Un Ha-yeoh te hmaah chuan An Jun-ha chu a hau ta hrep a. Arjun-ha chuan hreawm ti takin a kun nghalin engmah hnial ngam lovin ngawi rengin a kalsan ta a ni. Pawn a thlen chuan An Jun-ha chu a inkhawngaihleh a, mahse chumi nia Sai Hya-jun a hmuh theihna chuan a tihlim leh ta zawk a ni. A phone chu phawrhin Sai Hyun Jun-a thlalak chu a en a, I va han duhawm tak em? tiin a phun sap a. Chutih lai tak chuan a hnung lam a hawi a, Sai Hyun Jun chuan nui sang chungin a rawn pan mek tih a hmu thut mai. A lai lutuk chu chhuan lam siamin a phone-a thlalak chu a hmu a, En rawh, he thlalakah hian mi pahnihin awm a, ka duh zawk chu nangmai ni lo tiin thiam takin chhuan lam a siam ta daih ni. He tlangval Haijun hi fashion khawvela top model niin actor nih hi a chak ber thin a, mahse inelna a nasat em avangin kum tam tak theihtawp a chhuah hnuah pawh hlawhtlinna a la chang thei lo. Kum kal taah khan Haijun leh a mentor Charlie Jung te chu sport car man to takin a mentor pa inah chuan an kal a, Zanriah an kil laiin dawhkanah chuan Sai hian Jun-a ngainat zawng seafood hlir an lo chhawp teuh mai. Chuan ei lai chuan a mentor chuan a rilru dik tak puang chhuakin Sai hian Jun chu a hnunglam atangin a rawn kuah hial a. Sai hian Jun chuan namsanin a thil tum chu a hnawl sak hmiah a ni. Kum nga a liam hnuah pawh a mentor chu a la beidawng lo a. Sai hian Jun-a hnenah chance pek a la tum reng. Mahse Sai hian Jun chuan a lo hnawl sak zel thung. A hun awl neih chhunah Sa Hyan Jun hi restaurant-ah part time in a thawk thin a. A hmelthat em avang hian hmeichhe fans tam tak a ngahin chu chu restaurant tan pawh a hlawk phah a hle. A boss inpui tum pawhin Sa Hyan Jun chuan hawihhawm takin a lo hnial a, amah a tum a neih thuin a chang mai thin a ni. In a thlen ve leh a nu chuan sipai-a a chan theihna tur leh kha a lo pe a, sipai atang turin a lo fuih bawrh bawrh bawk. Sai Hyen Jun chuan fiah leh chiang takin a lo hnial a, movie-a chanvo tlem a hmuh ve chiah thu leh beidawn a la tum loh thuin a chhang a ni. A umi pa Sa Jiang Jun chuan star nih a tumna chu a lo nuih zat a, a pa pawh inna takin a lo hau bawk. Hei hian Sa Hyen Jun-a rilru a ti na hle. A tawpah a nu chu rawn inrawlhin an inhnialna chu a rawn ṭhelh thei ta hram a, an pindan a amah chauha awm laiin a pu chuan rawn panin A pu pawh hian a tleirawl laiin star nih a lo chak ve chin thu leh a hlawhtlin tak lo avanga a fate meuh pawina an hmuhsit phah thu a rawn sawi chhuak ve a. An pu tu chuan rilruna takin an inkuah vawng vawng mai. Sai Hyan Jun chuan a puitlin hnu thlenga ama pual liau liau pindan a la neih ngai loh thu sawiin, A lung a chhe hle a ni. Chumi zan chuan Sai Hyun Jun chu in chungah lawn in khawpui eng mawi tak chu a thlir vawng vawng a, engtik nge emaw chuan amai in nge a la neih tur thu leh a thil tum nena in mil lo thil reng reng chu hnawl zel a tum thu a intiam ta a ni. A chhungte chu mi hausa an nih lo bakah a pa leh a u in an sawi sel reng chung pawhin Sai Hyun Jun chu a tum a ruh tlat a, A pu erawh chuan a thlawp tlat thung. A chhungten sipai tang tura an nawr luih pawhin sai hian June-a thla vang a lo hauh thin a ni. A pu nen chuan inkai rialin pindanah an lut dun a, mahse a puin kawngka khar rual rualin a theihna in a tlin lo avanga a tupa tana nun nuam zawk a pe thei lo chu a inthiam lo hle tih sai hian June chuan a hmu reng a ni. Harsatna tam tak karah pawh Sai Hyan Jun chuan a tum ram a pan zel a, a thil tawn apiang chu hmachhawn zel turin thutlukna a siam ta a ni. An chhungkuaha a pu chiahin a thlawp tih a hriat avangin a pu hnenah chuan star nih a tumna chu a la hlawhtlin ngei tur thu a tiam hial bawk. Vaneithlak takin Sai Hye Jun chuan Chanpui tu that tak a tawng hlauh mai. A thawhpui hlui manager sister Borai chuan phone call hmang a rawn be pawpin Milan Stone decoration tana endorsement deal hmuhsak thu rawn hrilh a, stage ah chuan Sai Hye Jun chu a che tha hle. Manager Borai pawh chuan star thar duhawm tak a hmu chhuak ta emaw a ti hial a ni. Hemi zawhah hian Borai chuan Haijuna manager nih a duh thu a puang ta ngawt a, mahse Sahyun Jun chuan thu dangah pakai sanin tun hnaia a vun a that loh thu leh beauty treatment la tura a thianu dawr tlawh a tum thuin a chhang daih mai. A Jong Ha in Sai Hyan Jun leh Ohn Ha Yo te make up a tih sak atang khan an pathum hian thian tha tak an lo ni tawh a, Sai Hyan Jun leh Ha Yo chuan A Jong Ha hnathawhna hmunah an va kal a, make up va tihtir an rawt ta a ni. Sai Hyan Jun chuan Ha Yo chu fiamin Jong Ha chu a fan a nih thu a sawi a, Ha Yo pawh chuan fiam thu bawkin An Jo Ha hnenah Ha Jun a chei hmasa turin ti mah se, An Jong Ha chuan Ha Yo fan a nih loh thu uar takin a sawi a. A milar duh ber chu hei June ngei a nih thu a puang ta phawng mai. Chu thuruk chu vawng tha turin Haiyao chu a ngen zui bawk. Dawr kawt laiah chuan Hi June leh Zhang Hai chu an inhmachhawn leh ta ran a. Hi June chuan ni rei lo te hnuah magazine cover atana photo session a neih tur thu hrilhin a makeup artist ni turin a sawm zui a. An Zhang Ha chuan lawm takin a lo pawm a ni. Nimahsela he magazine cover shoot turah hian Hi Jun leh Ha Yo te chu an inel a ngai ta a, chutah chuan Hei Jun chuan hmun a chang zo ta lo a ni. Chumi hnuah manager Borai chuan a tlin lohna chhan chu a lo ti ti pui a, Hi Jun pawh chuan insiam that a ngaihna lai te a hre thar ve ta a ni. Ni rei lo te hnuah Hi Jun leh Ha Yo te chuan magazine thlalak chu an ti fel dun a, hei hian an pahnihin theihna danglam tak an neih ve ve zia tarlang a ni. Mahse Hi Junan Haiawh thlalak lian pui pui tar chhuah a hmuh chuan kum tam tak hmun khatah an lo tan ngheh tawh zia hre chhuak chiang hle. Rilru rit tak phur chungin a Jongha dawrah chuan a kal a, sipai atang tura thutlukna a siam tawh avangin a sam chu mehkawlh vek a duh thu a hrilh ta. A Jongha chu a hnual ruih a, a milar duh em em kum hnih chhung a hmu tawh dawn lo tih a inhriat chuan hreawm a ti hle.

Ka fan i ni tak tak em? tiin a zawt ta phawng mai. Jonghai chuan phil i buai tak chungin a chhang a, mahse a sawi zawh hmain Haijun chu nui sang chungin a chhuak ta a ni. Ni kha chu Borai chuan Haijun chu hmaichhanah rawn hmu lehin movie pakhat a airport sinah chanvo tlem a hmuhsak thu a rawn hrilh a, Haijun chuan hei hi thil ropui tak inchanna a nih theih ringin chawn hun pum chuan script a zir ta char char mai. Ina thlen chuan a chanvo chu tlem hle mahse phur takin a nu a hrilh a, mahse a nu chuan an chhungkua in tha zawk anga an ngaih sipai atang turin a lo ngen ṭalh thung. Tlai lamah a pa rawn haw a, Haijun chuan a lo be ṭha peih meuh lo. A pindan lama luhsan a han tum chu a pa chuan ring takin a rawn hau a, chu chuan a thin a khei ta zak mai. Haijun chu rawn hawi letin Amah a en enkawl theih thu a sawi chhuak a, a pa thinrim lutuk chuan khawih mai a tum hial. Amaherawh chu a nuin a lo dang bet thei ta hram a ni. An inhnial ta buan buan a, chu hun remchang chu chuhin Haijun chu a chhuak ru ta daih mai. Ni dangah chuan Sahyajun a elpui milar chapo tak Pak Doha chu a bialnu hluin a rawn panchilh a, Haijun a hmuh lai ngeiin a hmaiah tak a beng ta sawk mai le. A tlawmthlak a tih em avangin Park Do-ha chuan Sai Hyun-jun chu a mawhpawh a, a hmaia a hnek ta siah mai ni. Model ni thin si tuna taka security guard a rawn ni chu a hmusit hle. Sai Hye-jun chuan hmingchhiat a hlo avangin chu hmuhsitna leh kutthlakna chu ngawi rengin a tuar tlawk tlawk ta zawk a, tunah chuan Sai Hyun-jun chu a hma aiin a danglam tawh hle. Rim taka a thaw vangin chanvo eng emaw zat a hmu ve ta a, supporting role ni mah se, a theihna a par chhuak chan a ni. A changtu pa ber Park Doha chuan mafia hotu pa anga chang tur Sa Hyun Jun rawn kal phei chu hlauh thawn hmel takin a lo en a, lem chan a nihna chu theihnghilh tha khawp a chan a, kut a rawn thlak tak tak mai a hlau a ni. Mahse, Sa Hyun Jun chuan a tiangken chu a thlauh ta daih mai. Hei Jun chuan Director in a hau dawn emaw a ti hman hial. Mahse Director chuan a chet dan chu tha a tiin a lem chan zel dan tur a zawt ta hlauh zawk a ni. An sawi ho hnuah video an shoot chhunzawm leh a. Hei Jun chuan Park Doha hmaiah tak chuan hnek tumin a kut tum a lek tawh uaih mai. Hlau lutukin Park Doha chuan a mit a chhing sawk a, Chu veleh Sai Hyen Jun chuan Actor nih chu a va han ropui tak em tiin a ngaihtuah hial a ni. Director in a ziah anga vawi hnih thum an inkhawih hnu chuan Park Do Ha chuan a hneh ta ngang lova a tlawm chhe der. Kil khat a bir chungin Park Do Ha chuan Sai Hye Jun a tiang a thlauh chu hmuhin a chhar nghal. Phuba lak chakna a nei pawh ni mah na. Tiang chuan Sai Hyen Jun chu a chalah tak a vaw ta pawp mai. A thi ta hial a ni. Director chuan lem chan chu a chawlh lai lawk a ngaih thu a sawi ta tawp a. Mahni ngaihsan em em Milar thian a siam thei he nula hi a va han awhawm tak em. Milar in video an shoot lai a hliam a tawrh pawhin Jongha ngei mai chuan duat takin a pem te chu a lo enkawl sak a. Lawm thusawi nan Heijun chuan An in thleng a thlah a tum thu a lo hrilh a, mahse rin loh deuh in kawng lakah ruah a rawn sur ta mai a, ruah sur hnuai ah chuan hei June chuan thil sawi duh a neih thu hrilh in, mahse a sawi ang nge sawi lo vang ti in a rilru a in sual nasa hle e, engmah hre ve lo, a Jong ha chuan sawi mai tur in a lo ti liam puat a, hei June chuan a duh thu a hrilh ta phawng mai le. A tir ah chuan a Jong ha hian fen ang chauh a ngaihsan a, a bialnu nih hial erawh a beisei ngam lo hrim hrim a ni. Ina thlen hnuah a Jongha chuan inthunun turin amah leh amah a infuih a. Hei Junan a duh thu a sawi chu Hnawl dan tur a ngaihtuah ta. Hei Junan a mizia a danglam tih a hmuh chuan Hnawl a tum em tiin a zawt ta. Mahse an Jongha chu a inthup zo ta ngang lo. A rilru put hmang chu a phawrh chhuak vek. ta nge nge a ni. Chumi hnuah a Jong Ha chuan Sai hian Jonathan nihna chu ti tawpin a bialnu nih a pawm thu a sawi a. He thu a sawi hian Sai hian Jun chu a hlimin a rilru khawih hle tih hai rual a ni lo. Sai hian Jun chuan hmangaihna dik tak hmu mah se, a lemchan khaw velah erawh harsatna a tawk chho mek thung. A manager hlui Lee Tae Soo chuan director hnenah a lo hmelhriat tir tawh a, Sai Hyunjun pawh audition-ah a tling hlauh mai. Sai Hyunjun-a manager chuan he thu lawmawm hi midang a hrilh darh zui a, mahse Lee Tae-soo bawk chu director hnenah va kal lehin eng eng emaw a va ti kual leh a. Hming than leh hlawkna tel duh luat avangin Sai Hyunjun leh a manager chu a phatsan ta a ni. A tawpah phei chuan an pahnihin hnaw leh paihthlak an ni a, Sai Hyunjun chu mite nuih zat bur a ni ta ringawt mai. Thinrimna khat manager Bawri chuan Dite Su chu va panin Putara chuan Lemchan khawvela inelna a nun rawn zia i hriat thiam theih nan thil ka zir tir mai che ni tiin a lo chhang liam mai a. Thinrim taka awm mek Bawrai chuan an khum hrep a chak a, mahse Putara chuan a lo vo let zek thung An haw lamah chuan Borai chu motor seat hnung lamah thuin a social media a en a, Sai Hyun Junan chanvo thar a hmuh lawmpuina post a lo tam hle mai. A rilruna lutuk chu a tap chhuak ta hawm hawm a. A tukah Borai chuan Sai Hyun Jun-a chu panin manager ni tlak a nih loh thu a hrilh a, hei Jun chuan tawng thlamuanin hetiang thil hi chu ka hmu hnem tawh lutuk tia lo hrilhin tlanchhiah a beidawng loa hmachhawn zel turin a fuih phur ta zawk a ni. Borai pawh chuan beidawng lovin hei June-a tan project thar a hmuhsak leh ta nge nge a. Borai chuan hei June-a hnenah message thonin drama thar atana chanvo a hmuhsak thung a hrilh a. Phur takin hei June chuan a bialnu hrilh ve nghalin a bialnu hlim hmel a hmuh chuan a lungawi hle a ni. He drama tharah hian Heijun chuan doctor-ah changin a inlan a, a changtu nu nena thla an lak dawn laiin damdawi hming, medical term thenkhat chu a theihnghilh zauh a, a changtu nu chuan baihat vek turin a lo hrilh a ni. Video an lak zawh hnuah Heijun chu kil khatah thuin chung thumal harsa tak tak te chu a zir mawlh mawlh mai. A chanpui nu chuan a kiangah thuin a lo pui bawk. He drama thar an tlang zarh meuh chuan hei June-a theihna leh a hmelthatna chuan fan tam tak a hip lut ta a ni. Hming than neina a zui takah chuan fakna chi hrang hrang a dawng chho ta mawlh mawlh mai. Manager Bawrain contract a sawipui lai takin hei June-an security guard-a a thawh lai a, a pu hlui Li Te Su nen khan an intawng ta hlauh a. Hei chu na kai san dan a hmuh chuan Di Tei Sun chuan an inkar that loh na chu siam that a hun tawh hlein a hria a, hei chu na pu hlui hian manager Borai chu nui sangin a lo bia a, mahse in ring tawk tak leh engah mah ngai lo takin Borai chuan chapo takin a lo chhang. Lee Tae-soo chuan reilote liam ta a company pakhat hotu te nena endorsement deal a sawipui lai ngei a, an mirawih tur thar an tihfel tawh thu an lo hrilh kha a hre chhuak a. A chhuta chhut kual hnuah chu an mirawih thar chu hei June a ni tih a hre chhuak ta. Tichuan amah tihchhiat dan ngaihtuahin ruahman adang a siam leh ta a ni. Chutih mek laiin dawrah chuan customer pakhatin Ah Jong-ha chuan a mitvun Chei mawi turin a rawn pan a, nipui chawlh laia a mitvun siam that na tih a tum thu a sawi zui. An Jung-ha pawh hian Monolith ai nei ve tho ani avangin chutiang neih chu a danglamin a mawi thu hrilhin makeup hmanga a mitvun chu double eyelid ang chiah chei mawi sak a theih thu a hrilh ani. Customer chuan lo pawm mah se, an zawh hnuah a duh khawp lo hle mai. Anjongha chuan ngaihdam a dil mawlh mawlh a, a tir lama a lo ngen tawh sa ang ngei khan smoke eye style in ka chei tha leng che tiin a thiam a, mahse customer chu a lungawi tawh chuang lo. Buaina a punlun hmain dawr hotunu a rawn inrawlh a, customer chu be thain a hruai chhuak ta a ni. A Jongha chuan an hotunu hnenah ngaidam a dil a, vanneihthlak takin an hotunu chuan a lo hau lo hlauh. Chumi hnuah coffee dawrah Jongha chuan chu customer bawk chu a thawhpui Choi Jinju nena an lo thu dun lai a hmu a. Customer chu Choi Jinju-i thurual pui mai mai a ni tih a hria chuan Choi Jinju-i ruahmanna chu amah tihming chhiat a ni tih a hrethiam ta a. Jongha chuan Choi Jinju chu va panin a lu ah tui sikin a leih ta pawp mai. Dawr atanga chhuah hmain Choi Jin-ju i mi zia chu mi zawng zawng hriatah a puang zar dawn tih a hrilh a. A tuka Jong-ha chuan bana lehkha theh lutin Choi Jin-jui hnenah zing chaw ei dun turin a sawm ta a. An inbiak lai chuan Choi Jin-jui chuan a ning hman hle, kalsan a tum a, mahse a Jong-ha chuan a phone atangin Choi Jin-ju in a ruk a, a lo phiah ruk velna video chu a chhuahsak ta. Mak ti leh hlauthawng takin Choi Jin-jui chu awmin Jong-hai chuan duhthlan tur pahnih a pe a. Pakhatnaah chuan an thawhpuite hnenah video a theh darh ang a, a nih loh leh Choi Jin-jui hian ngaihdam dilna lehkha a ziak ang. A tawpah chuan hreh tak chungin Choi Jin-jui chuan lehkha chu ziakin an Jong-ha pawh chuan a thu tiam anga awmin mipui hmaah a timual pho ta lo a ni. A chhuah hmain an Jong-ha chuan a thawhpuite chu Thil thlum a lei sak a, hlim takin Choi Jin-jui hnenah pawh lawmthu sawiin boruak tha tak hnuaiah a thlah liam ta a ni. TV show pakhatah hian hmeichhia host pakhat chu inring tawk takin a lo lang a, Milar tlangval hmeltha Sa Hyun-jun chu a ngaizawng der vel mek. Heat wave distance atanga thumal mawi tak mai chham chhuak turin a ngen a, Sai Hyun Jun chuan a hreh hle, a hawi kual zak zak a, a tirah chuan sawi chhuah harsa a ti viau. Mahse a ngen nasat em avangin Sai Hyun Jun chu muang changin a ding a, chu thu mawi tak chu a chham chhuak ta. Host Nuala chu a hlim em avangin ni khaw hre lovin a tlu lo chauh a ni. Press conference an neih zawh hnu chuan dawhkan chu hei June-a fans-te thil pek leh a endorsement deal atanga bungrua te chuan a luah khat vek a, hei hi Park Doha chuan lo hmuhin khangte kha chu ka ta tur a ni lawm ni tiin a ang chhuak hlak. Pawn a chhuah veleh an manager kum upa tawh lampang Lee Tae-soo chu a pan a, engvanga A endorsement deal tur chu Haijun-a hnena pe nge a ni tiin a va zawt. Manager chuan tlang takin, Kum tam tak kal ta ah khan i hming than vang lai a liam tawh a, tunah chuan tlak hniam lam i pan mek a ni tiin a lo chhang hmak. A dinhmun ngaichelh din theih pawh hi a beisei theih san ber a ni tawh tih a sawi khum bawk. Haijun-a channa drama thar chu tlang zarh a nih takah chuan fans tam tak tan arsi lian ber a lo ni ta a ni. Tuk khat chu a ni tei chuan phur takin autograph a rawn dil a, a vapa chu a chhuanzia thu leh lunghlu ang mai a hlu a nih thu a sawi ni. Hei June leh a puin in an thlen pawhin a ni tei chu a lo hlim hle a, fans meeting te a nau buatsaih a rawt hial mai. Inchhungah erawh Hei June a pa chuan drama thar chu a lo en a, a phone a amah a in play chawp a nih thu a lo sawi daih thung. Engah mah ngai lo angin lang mahsela, a mit erawh screen atangin a la sawn thei lo a ni. Hei Jonah drama thar ber, The Return of the King tih chu a hit nghal em em a, khawvel hriatah a rawn hming tha ta hle. Fans te chuan an a chilh in chanchin bulian zual phek hmasa lamah a lang ta chur chur mai a, rei lo te a hei Jonah chu mipa actor tha ber lawm man dawng turin Park Do-ha nen an i nel ta. Manager Hlui Li Te Su pawh chuan hei June-a kai sang lai chu mit khap lek lovin a lo thlir reng a, Lawman chu Park Do Ha-a'n a dawn a ring nghet hmiah. Park Do Ha pawh chuan hei June-a nena teh khin an ni ta mai chu a nin thu sawiin a phun nawi nasa hle. Lawman semna inkhawmna ah chuan hmeichhe host pakhatin hei June-a incheina mawi tak chu a lo fak a, hei June-a chuan Kum hmasa lama Best Actor lo dawng tawh tu Min Soo chu Best Male Actor tha ber lawm an puang turin a sawm bawk. Mipui mak tih khawpin Min Soo chuan The Return of the King-a a chan that em avanga tling ta zawk chu Hei Jun a nih thu a rawn puang ta mai le. Hei Jun-a nu leh pate chuan an fapa chhuang takin an nui vur vur a, Chu tih mek lai chuan hei June chuan a hun kal tawh a, a lo tawrhna leh a lo inpekna zawng zawng te chuan rah tha a chhuah ta nge nge tih a hre chhuak a ni. Hei June-a chu actor hming thang tak a ni ta a, a lawm nan Ahjongha tan eitur siam sakin hmangaihna leh lawmthu sawi na hlir in a khat a ni. Inah a awm chang a, zanriah an kil dun meuh chuan Anjongha chuan hei Junan ei tura siam sak chu a fak hle a, mahse kim lo eng emaw riau a awm tih sawiin a fiam zauh. Hei Juna pawh chuan a thil theihnghilh chu a hre chhuak nghal, mahse sawi chhuak kher lo. Chumi hnuah an pahnihin sofa ah inheng riala thuin hei Juna drama thar chu an en dun a, he hun hlimawm leh thlamuan thlak takah hian hun a chawl thuap hialin a lang. Nimahsela chu boruak reh reh chu hei Juna nu phone call rawn lu avangin a romantic thei ta lo. Hei Juna chuan lak a hreh avangin a ring tawp tir thak a. Jongha chuan a ngaihtuahna hrethiam takin a nu chu a beidawng hle a ni ang tiin a lo hrilh a. Mahse hei June chuan a nuin a hriat thiam nge beisei thu leh Jonghai chanchin pawh a hrilh tawh thu a sawi a, a nuin Jonghai hmuh a chak thu a hrilh phei chuan nula chu a zakin a hmai a sen tawn tawn mai ni. Thu dang daih sawipuiin a hna chanchin a zawt ta a, hei June chuan a inrin hma a a hlawhtling ta thut mai chu nakin hun atan thil hriat lawk theih loh a ni vangin a hlawhthawn ruk hle thu a hrilh a ni. Chuti lain hei Jun-a u mipa Yongjun pawh a dinhmunah a buai ve hle. Yongjun-a thawhpuite chuan a nau chu milar a ni tih an hriat avangin an fiamin a nau autograph chu an phut lui thin a ni. A hnathawhna a a pu berin chiang taka autograph a phut takah chuan hreh tak chungin Yongjun chuan hei Jun-a hnenah thlalak sign sa a dil ta nge nge a, an inkar a tha lo sa bawk nen he a thil dil hian an inkar a ti chhe zual hle a ni. Parking lot ah Heijuna chuan a project thar atana thlalak hun tur a ti fel chiah tiah Police station atangin phone call a dawng ta thut mai. Police chuan, Iangshang online account hi i hriat zawng a ni em? tiin an zawt a, Heijun chuan hria e tiin a chhang. He thu hi Charlie Junga thihna atanga intan a ni. Thil thleng an chhuina lamah Police te chuan fiahna zungin Heijuna chu thu zawh fiah tumin an rawn ko a, Charlie, zirtirtu ni bawk chu inah A lo in awk hlum a ni. Hemi hma hian Charlie leh Heijun-te inkarah inlei chinna mawi lo a awm tih thu online-ah a darh chuai chuai tawh a. Mipui tam tak chuan sawifiah theih loh inlei chinna ten awm an neih an ring hial a ni. Hemi vang hian Police chuan Heijun-a chu an ko ta a, Charlie hian a thih hmain Heijun-a chu message a lo thawn fo thin tih an phawrh chhuak nghe nghe. Police call record an phawrh chhuah sak takah chuan hei June pawhin hun kal tawha inlei chihna thuk tak an neih thin thu a pawm a, mahse hun rei tak chhung an inbiak tawh loh thu a sawi uar hle thung. Manager Bawrai chuan Charlie a thih thu a hriat chuan hei June-a a rawn lan tak lo avangin a mang ang hle mai. Police ten thu an zawt fiah tih a hriat veleh hruai turin Police station lamah hmanhmawh takin a tla nghal a, Police station atanga an chhuak tur chu chanchinbu mi pakhatin An lo hmu hman tlat mai. Motor in underground parking ah an lut a, Borai chuan hei Juna chu a hau hrep. A dinhmun sang tak chu hre chhuak turin a hrilh a, Hei hi mi thihna thlen thei hial khawpa thil lian tham a ni tiin a hrilh a. Reilote hnuah reporter chuan hei Juna elpui, manager hlui, Nitei Su chu a be pawp nghal. He manager hlui hian hei Juna tlanchhe lai hmuh a chak em avangin phur takin reporter hnenah chuan thehdarh tur thu thar tam tak a lo pe a ni. Reporter chuan chanchin kim chang hre turin Borai chu a phone a, mahse engmah a lo sawi duh lo. A tukah reporter chuan interview programme a buatsaih a, mipui mit la turin Charlie leh hian June te inkara inlei chinna ten awm a awm anga sawina chu a puang zar leh ta. Chumi tlaia an hna an ban hnuah Heijun leh Borai chuan reporter atangin miss call tam tak a lo awm tih an hmu a. Heijun chu mahni mi patpui ngaizawngtu a ni tih thuthang chu social media hrang hrangah a darh ta chuai chuai mai. Live stream ah chuan mi nuaih tam takin an thlir hial a ni. Heijuna hotute meuh pawhin he thuthang hi a dik leh dik lo an hnuai thawkte hmaah an zawt hial mai. Hun remchang chuhin manager hlui, Lite Su chuan a hlawkna atan hman a tum a, manager Thar Borain heng buaina hi a chinfel theih a ring lo hial. Mi pakhatin hei June-a buaina chinfel sak tiamin an team-a rawn luh phal sak turin deal mah se, Borai chuan a lo hnial fi thla thak thung. He hmingchhiatna lian tak pumpelh nan hian Borai chuan huaisen takin ruahmanna a siam a, mipui sukthlek lak pen nan Hyunjun leh Anjung-ha te an inngaihzawn thu puangzar turin a ti ta a ni. Hei hei Jun-a chuan a hreh hle a, mahse a tawp pah an Jung-ha ngei a rawn che ta. An Jung-ha chuan hlauthawng hle mahse an inkar thu chu social media-ah puanzar a rim ti ta a ni. Chutih laiin hian Ju-a bialnu hlui Hei Ji pawhin he thuthang hi a lo hmu ve a, pui a tum ta. An inkar lo chhe tawh mah se, Han Ji hian a la ngaihtuah em em a, thil tha lo lakah Hin Jun ve hnim a dun i, hun kal tawh a, an lo inngaihzawn tawhna chu theh darh a, a hmingchhiatna pawh a bo mai a beisei hle. Mahse hei Jun chuan hei hian an buaina lei mu ber a ching fel thei dawn chuang a lo tiin a lo hnial thung. Hei Jun-a duh dan hrethiam chungin Hei Ji chu a che chhuak ta tho a, reporter hnenah chuan Kum hnih kal ta hi June-a nen an lo inngaihzawn tawh thin thu chu phawrh chhuak turin a ngen ta a ni. Zanlaia Anjungha chuan hei June-a nena an inkar thu puanzar nan live broadcast neih a tum a, a tan dawn chiah tiin hei June-a chuan rawn phone-in live chu a tibuai ta. Hei Jun-a chuan Hei Ji-in a hming chhiatna chin fel nana a inrawlh thu An Jun-ha a rawn hrilh a ni. An Jung-hain live broadcast a en leh a, a thlirtu tam zawk ten an lo chhuahsan tawh a, Hei Ji thu thar theh darh lampang an ngaihven tawh zawk tih hmuhin a hnual nghal ruih a, an inkar thu chu puan zar loh mai a thlang ta zawk a ni. Chumi hnuah hei June chuan Jongha chenna in tlawhin an Jongha chuan a buaina leh hmingchhiatna chungchang a rawn hrilh vat lo vangin a lungawi loh thu a lo hrilh a. Hei June chuan an inkar thu hian an Jongha emaw, a chhungte emaw a nghawngchhiat a hlo vang a nih thu a hrilh a ni. Mahse Jongha chuan a buaina hmachhawn mek chu puih a inhuam thu leh amah chauha hetiang thil a hmachhawn avanga hriauma tih thu a hrilh a. He an titi dunna hian an inkar a ti nghet zualin an inhmangaihna a nem nghet thar leh zual sauh a ni. A tukah Jongha chu hei June-a shooting neihna hmunah a va kal a, Borai chuan chanchinbu miten thu thar an ngaihvena an rawn chim buai reng avangin hei June hnaih tam lo turin a lo vo nghal. Chu mai bakah Jongha chu hei June-a make-up artist a nihna atanga chawl turin Borai chuan a ngen bawk. Tichuan enthlak kan nih reng na atangin a fihlim thei ang, a ti a. Zhonghai pawh chuan hreh tak chungin a pawm ta a ni. Mahse boruak a tha chho dawn emaw tih laiin Bawrei chuan reporter hnen atangin phone call a dawng a. Chu nu chuan Sa Hyunjun leh an Zhongha te awm dun lai thlalak a neih thu leh theh darah a vo ta thut mai le. Chutih lai mek chuan chu reporter nu chu Sa Hyunjun leh Han Ji chanchin a chan tak lo avangin an office-ah a dinhmun a tla hniam hle a, A hming thatna chawikang leh turin Tsai Hyun-jun leh An Jong-ha-te thlalak hman a tum ta ni. Mahse a boss chuan he thuthang hi mualphona lian tham a ni lo tiin a lo hnawlsak thung. Thinrim takin reporter chu Hyjun-a thu zawt fiah tura kotu police officer hnenah a kal leh a, Thil pawi dang hmuh chhuah theih a beisei ni. A nawlsek takah chuan officer chuan Charlie-a'n a thih hmain hei June-a hnenah message a thawn thin tih a sawi chhuak ta hlauh mai. He thil atang hian he reporter hian thuthang lian tak theh darh theih dan a ngaihtuah ta. Ina thlen veleh a Jongha chuan an thutthleng a thu in Hei chunan a lo nghak tih hmuh a, a tirah chuan a hlim viau rualin reporter pakhatin an inkar thu thehdara a vo tih a hriat chhuah avangin a mu ta chhe leh nghal a. Jongha rilru hah hmel hmuh chuan Hei Jun chuan tihhlim tumin kuah a dil a, amah hmu turin chaw ei pawh thulh tha khawpin a rawn kal tih fiamthuin a hrilh a ni. Mahse a Jongha chuan min an hmuh dun a hlo vangin vawt raih hian rawn kal tawh lo turin a hrilh ta zawk a. Reporter chuan an thlalak a theh darh veih chuan an mualpho dawn zia hrilh nawn leh in Haijun chu a beidawng hle, mahse a thusawi a hre thiam ta a, hun reilo te chhung hmangaihna leh induatna nena hun an hman dun hnuah Haijun chu a hna pawimawh avangin a chhuah a ngai ta a ni. Reporter chuan thu thang dik lo chu a theh darh ta nge nge a, he thu thang dik lo hian boruak a ti sang hle, Haijun a nu leh pa te meuh pawhin he mualphona hi an hmu ve hial a ni,

Jonghai pawh chuan thil theihna ngah takin hma a la dawn tih a hriatin a thaw veng huai mai. Hei Ji in hna a tan theih nan hmun kianin a tawlh sawn ta a ni. A chumi hnuah Borai chuan Charlie-a'n a thih hmaa message a thawn chungchang chu Hei Jun a zawt a. Hei Jun chuan a dawng ngei tih pawmin Borai hnenah message a hmuh a. Heng message te hian hei June-a a fihlim tih nem nghet mah se, Bawrei chuan thehdarh a hreh hle. Media lamah boruak chhe zawk a chhuah belh a hlau a ni. Mahse, hei June erawh chuan mualphona hmachhawn ngei a tum tlat thung a, mipui mitfukna leh sawiselna a nasat em avangin chumi zan chuan a tap chhuak hial a ni. A tukah Bawrei chuan hei June hnenah he hmingchhiatna hian a drama thar a nghawngchhiat thu leh netizen-ten changtupa a nihna atanga paihthla turin a nawr mek tih a hrilh a, Tih ngaihna dang a hriat tawh lo vangin Bawrei chuan hei Ji chu a pan leh ta. An sawi dun fe hnuah Bawrei chuan reporter nu chu mi hmingchhiatna thlentu defamation angin thubuai siam sak a tum ta a ni. Reporter chuan police lam atanga phone call a dun takah chuan hei Junan a laka dan anga thubuai a thei lut ta tih a hriat meuh chuan a thawng hle a. A hotu pa ber pawh chuan a dinhmun hlawmzia hriain he reporter hian milar te mualphona thlenin Thil a tisual hle ni tiin a sawi chhuak hial a ni. Hemi hun lai hian hei June chuan Jong Hai hnena thil pek tur pheikhawk mawi tak kut a siam ngei mai chu a keng a. Hemi tlai hian hei June-a chuan Jong Hai hnena message thonin kar tawpah an ina chaw ei turin a sawm ta rup mai. Mahse an Jong Ha chuan a nu a rawn kal thu leh a nu bula hun hman tam a duh zawk thuin a lo chhang a ni. Hei June-a drama thar tlang zar a nih hnuah Entu an tlahniam nasa hle mai. Production team-a thawkte pawhin a hnung lamah an rel zui chuai chuai bawk. Mi huaisen tak wild pig tia an hriat chuan thuthang dik lo theh darin a rawn ti buai leh zual viau. Bawrei chuan heng an relna hi lo hre ru kiauin thinrima chhanlet a hnekin Haijuna aiawhin ngaihdam a dil zawk a. Manager a nihna anga a hna a thawh that lo vang a nih thu a sawi bawk a ni. Hei Jun leh Borai ten sawn ei laiin an driver chuan drum en tu an tlak hniam thu news ah a hmuh thu a rawn sawi chhuak. Borai chuan hun remchang a laiin Charlie message chu phawrh chhuah mai a rawt a, mahse hei Jun chuan a lo hnial tlat thung. Chutih laiin hei Jun a chanchin dik lo thehdarhtu wild pick erawh buaina ah a inparh lut ta. Court kohna a dawng ta chat mai. A aia pawi zawk chu company tih hming chhiat nan an hman vangin ban a ni ta bawk. Tihngeihna a hriat lo vangin hei junior lawyer Han Ji hnenah inremna siampui tumin a va pan a, hei Ji chuan engvanga hei jun-a bei nge a nih thu zawtin pui a duh loh thuin a lo chhang a ni. Hemi chhunga hian nula khawhar tak Jong Hai chuan TV lo onin a bialpa interview a hmu ta hlauh mai. Hei hian a ti khawhar zualin a lung a leng hle. A tuar theih loh avangin TV chu a off ta tawp mai a, a bialpa hluin kut a siam ngei phei khawka pek chu phawrh chhuakin a bun a. Hemi hma hian Chawngha chu hei Junate Studio kalin thutlukna lian tak a siam tawh a ni. Ka hmangaih che tiin hei Juna hnenah a sawi a, mahse kan inthian a ngai a ni, a ti zui bawk. Lei dawh pakhatah motor in a kal a, hei Jun chuan engvanga inthian duh nge a nih tiin a zawt a. Hei Jun chuan ngen ngawl takin thil tihsual a neih chuan insiam that a inhuam thu a hrilh bawk. Jonghai chuan Heijuna rin chhan reng a duh lo thu sawiin Heijuna hna leh theihna a sang telh telh a, an inkar hla ta lutuk chu a tuar thei tawh lo a ni. In a thlen ve leh a chhung te ko khawmin sipai a luh a tum thu a puang ta a, mi zawng zawng chuan mak an ti hle. Milar anga a rawn par chhuah ve leh chutiang thutlukna siam ta mai chu amah leh amah a intihchhiatna a ni an ti hial a, Kum hnikkhat vel nghak rih turin an thlem nasa hle. Mahse hei June chuan a tum a ruh tlat thung. A tukah a manager Bawrai hmuhin a thutlukna a hrilh a, a hna hma chhawp leh programme zawng zawng titawp vek turin a hrilh ta a ni. Kum hnih chu a liam ta thuai mai. An Zhonghai pawhin a sam sei tak chu a tan tawi tawh a, tunah chuan a ma pualin company a nei tawh mai bakah Hlawhtling takin a kal chho mek a ni. Hemi ni hian assistant nen pawn lamah makeup ti tura an kal laiin tlangval hmeltha leh eng phet phet pakhat chuan a mit a la zui zar mai. Hei June chuan sipai aṭan hun chhung a hmang zo a, a puitling tawh hle. A lo let let tawh a lo ni. Kum tam tak hmasawna leh ngaihtuahna fim tak hmanga an innghah hnuah an pahnihin an inhmu leh chu an hlim ru tak zet. Hei June chuan Anjengin a pheikhawk siam sak ngei a bun tih a hmuh chuan a hre nghal mai a, hei June awm loh chhung kum hnih liam tah khan Zhonghai hi innghahna tlak ni turin nasa takin hna a thawk thin. Tunah zet chuan a kiange dingin hlimna nasa tak nen hmalam hun panin harsatna an paltlang dun thei ta a ni.